Хәерле кич, килгән кунаклар. Хәзер мин бераз ничек фаберлыкка килдем, шуның турында сөйләп китәм. Мин вакытта икенче бала белән йөкле идем. И мине Инстаграмда как раз бер хатын привет дип язды инде сообщениеларда мин привет дип яздым вроде бы мен айтам таныш та түгел но язды инде мен карыйм нин профильләрен шундый приятный хатын и аннан соң инде бераз торгач әйтә бу миңа сезнең фабрикта эшлисегез килмиме дип мин әйтәм юк минем потому что ул вакытта бизнес ия традиционный бизнес и традиционный бизнес булгач мин бер төр, бүтән төрле бизнеска уже ну керергә уйлама, уйламый дирем потому что Э, интернетта хаман чакыралар әйдәгез әйдәгез кешегә әйтәм ялынасым килми кешегә әйтәсем килми потому что ул вакытта әле всякий пирамидалар да күбәя инде чакыралар акчаларын югалталар и бездә шундый вакыт булды 100 мең акчаны югалттык потому что хаман чакыралар менә син эшлисең пассивный доход эшлисең вроде бы продукциясе бар вроде бы шундый җыелдык тема и бац сине менә шундый бер матур көндә ташлыйлар да китәләр 100 мең акча юк И шуннан соң мин бу нины сразу эшкә кереп китмәдем. Бу миңа 3 айдан соң тагын яза. Гүзәл, ты не хочешь попробовать фаберлик? Здесь и подарки есть, и, и аннан соң продукциясе дә бар, ди. Син ала аласың, ди, и товар килгәч кенә түли аласың, ди. Мин аннан соң уйлаганнан соң Ул мине зарегистрировала үзе. И сразу мин, конечно, башлап китмәдем. Өч ой, ә, өч каталог үтеп киткәннән соң, әле кешеләр әйтәләр инде, беренче каталогта подписалась да и сразу хотят, чтобы активировалась. Яме, мин үзем шундый кеше, мин ышанмый торган кеше. Татар тотып карамыйча ышанмый диләр инде. Мин шуның кебек инде ышанмыйча гына кереп киттем үзем. Аннан соң шундый э, э, наставник әйтә, әгәр дә син бу каталогта заказ бирсәң, син алачаксың парфюм. Парфюм от Валентина Юдашкина менен милитем. Ого, шундый парфюм еще в подарок. Ладно, мен заказ ясадым. Ул вакытта шундый безнең ситуация. Акча юк. Акча юк, чак. Иремнән акча алып, заказ ясадым. Ул вакытта менә последний 1 мең. Менә кем ышана, кем ышанмый, менә шундый вакыт иремнең 3 ай буе э, нидә, шестройкада Өч ай буе бернинди зарплата сиуи. Хаман кайнанадан акча сорап, шулай иттереп без съемный квартирада яши идерик. Иремнән акча алып, активировалась. Бизнеска түгел, просто подарок өчен инде. Аннан соң яза мине группага керттеләр. И анда как раз суббот, воскресенье көнне акчаларын күрсәтәләр, зарплаталарын күрсәтәләр. Мәйтәм, неужели бу правда микән? Шулай өйдә утырып, Ну, өч меңгә, өч мең күрсәтәләр, биш меңме, әйтәм, өч мең эшләсәң дә, акча бит инде, с одной стороны. Зур акчалар күрсәтсәләр, может, ышанмас идем дә, потому что, ну, төрле, теге, зур акчаларда, мен әйтәм, акча булмастыр дип. Мин инде кереп киттем, әкрен генә эшли башладым. И шулай булды, минем наставник, китте. Үзе чакырды, үзе китте. Мин наставниксыз калдым. Но миңа акча кирәге, ел ахырына хәтле мин әйтәм, наставник бармы, юкмы, мин все равно э, зарплатага чыгачакмын. Беләсезме, мин, наверное, как сумасшедший булганмындыр. Менә акча кирәк, иремнең акчасы юк, съемный квартира, балага акчаны 5000, 6000 бирәләр. Менә шундый ситуациядә идек без. Съемный квартира, кредит еще. Потому что машина кирәк бит инде балалар булгач. Шулай итеп әкрен генә эшли башладым. Инстаграм әле килеп кенә кергән, теге килеп чыккан гына вакыт. Ничек копировать итергә текст, не знаю. Ничек эшләргә, не знаю. Менә мин по- получается практически с нуля начинал. Менә бала ничек теге язарга өйрәнә, мин шулай иттереп өйрәнә башладым. Беләмме, белмимме, бөтен кешегә теге сообщение җибәрә дим, теге рассылка дип әйтәләр инде, инстаграмма предлагала. И шул вакытта Әминә как раз килеп эләкте миңа, мин вакытта новичок идем, новичок идем. И аңлаткан булам, и тырышкан булам үземчә әле. Әле ул вакытта бит аңлатырга кеше дә юк, менә безнең система да юк. Хәзер яри бөтен төрле обучениелар да бар, бөтен нәрсә дә бар. И шулай итеп Әминә килде минем, Казахстаннан беренче новичогым килде. Әле үзем, үзем теге новичок, но желание шуның хәтле бар ие. теге акчага чыгарга. Потому что нужда менә на самом деле этерә действовать дип әйтимме соң, шулай иттереп мин мине чакырдылар обучениега новая звездная волна как раз беренче этабы шунда өйрәнеп чыкканнан соң июльдә мин уже в конце года ачтым директор статусын бер нинди ярдәмсез диярлек наставниксыз, бер кемсез. Хоть әйтәләр теге структура Марьяны Умаровой, вам, наверное, помогают. Честно говоря, хоть син структура Марьяны Умаровой, теге наставник нинди инде булышмагач, шулай итеп әкренләп кенә әйтәм, наставник бармы, юкмы, мин все равно үземнекен теге нитәм инде, добьюсь дип әйттем инде. Потому что акча кирәк булгач, эшләргә кирәк. Аннан соң э, директор статусын ачтым. Ирем ошамый. Ирем вообще ышана торган кеше. Шундый кеше инде. Татарлар, наверное, белмим, ышанмый торгандыр берәү. Син кама көнезен ултырасың, монда акча юк. Мин 2018 елда директорны ачтым һәм 2000 декрет беткәч, мин үземне эшемә чыктым. Әле контрактизоваться итмәдем. Теге эшләдем, мәйтәм, акча бардыр. И, э, ирем әйтә, акча кирәк, бар эшеңә чык. Пришлось эшкә чыгарга. Эшкә чыктым. Авыр инде на самом деле, дүртенче артыдан алып, дүрткә хәтле эштә, повар эшендә, йөздән артык кеше ошата э, дөрек. Йөздән артык кеше, менә бер үзем йөздән артык кешегә второйларын, первыйларын эшли дөрим. И зарплата безнең 15 мең, үләп карагыз, 15-16 мең. И көн 12 сәгатькә, бер утырып торыш юк. Ашасаң ашыйсың, ашамасаң юк. 3-4 ай эшләдем дә, мәйтәм, юк, мин, как говорится, не враг себе, русча әйтәм инде, не враг себе, Мин э, все-таки фабрикка кире кайтып, все-таки продолжу. Беләсезме, иремә дә әйтмәдем. 2020 елда мин бардым налоговыйга, ипа ачтым, ирем белми әле. Ачтым расчетный счет. И как раз коронавирус вакыты бит шул вакыт, дәйме? Шуның хәтле әйбәт вакытка туры килде. Мин 2020 елдан тегеп төпләп торып эшли башладым дип әйтимсең инде. Контракт за вас и беренче зарплата 75 меңме, шул тирә инде 75 мең. Беренче зарплата. Иремә әйтәм, минем зарплата 75 мең. Давай э, Сбербанкка картаны алабыз да и э, күчерәбез. Әле Сбербанк э, бизнес картага килде акча. Ничек күчерергә? Бизнес картадан акча күчерә белмибез. Эй, сине тагын алдаладылар дип утыра инде бу мине котыртып. Ха, кешедән зма әйттем, әйтәм, ничек күчерергә акчаны? Зарплата килде, Обычный картага ничек күчергә белмим бит инде. Күчердем. Айрат үзе ирем инде снимать итте, и она на самом деле шанды, что монда есть доход, монда есть зарплата. Уйлап карагыз, коронавирус кына башланды. И мин как раз шундый нидә 75 мең э, зарплата алдым. Икенче зарплатам 206 мең ие. Менә ирем әйтәм, әйтем бит почти җыгылып китә язда. Безнең кредитлар бар, и шул кредитларны сразу яптык. Шул ук елларны без квартира алдык, безнең квартира да югый, бер нәрсә югый. Машина, өр яңа машина алдык. Э, кем күз алдына китерә инде, Toyota RAV4, 300 э, машина түгел. Менә шулай иттереп, бер нәрсә булмаганнан, без инде потихоньку теге кешегә, кеше кыяфына, кыяфхатына керә башлак дип әйтим соң, потому что бернинди э, акча юк. Хаман каядыр долгка керәсең, то кайнана, то әни. Менә шулай иттереп мин әйбәт акчаларга чыктым. И бу елны хәзер сөяп китәсем килә. Предбурсы дия башладылар. Мин әйтәм, мин бер кая чыкканым юк. Эштә эш, эштә юк. Безнең вообще ир белән бер кая ял иткән юк. Менә акча хаман җитми, акча җитми, акча җитми дигәч, өйдә утырасың бит инде. Каядыр чыгып булмый. Мин әйтәм, акча эшли башладым. Миңа хәзер чыгарга кирәк. Киттек без Прильбурсига. Мин билетны үзем алдым. Ирем әйтмәдем. Мин сиңа да алдым әйтәм, үземә дә алдым. Все. Түләнелгән киттек. Киттек. Аллага тапшырып, аннан соң ул шул шундагы кешеләрне күргәч, теге миллионерларны дип әйтим син, потому что сетевода акча юк дип әйтәләр. Еще как бар, потому что андагы чекларны күрсәгез, андагы зарплаталарны җыгылып китәсең. Янда бөтен кешеләрне э, ниткәннән соң, награжда иткәннән соң мине аерым чакырып, әле минем килгәнне бер кеше белми. Даже наставник белмәде, что, что мин килдем. Марьян Умарова, вы чё, минем теге ерактан килгән кеше турында әйтмисез ди. Именно нитеп аерым залга чакырып, аерым награждали. Кешеләр җыелды. И шуның хәтле менә э, иремә дә э, нитеп калды инде ул бу э, күренеш. Потому что аерым теге хатыныңны поздравлять иткәч или иреңне поздравлять ул бит инде вообще икенче төрле. шуның хәтле күңелле булып китте шуның хәтле открытый кешеләр вроде бы простой шул арада шуның хәтле открытый потому что һәр кеше с чего то менә начинал андагы историяләрне сөйләп китсәң бик күп историяләр инде анан соң инде бу елны тагын мәскәүгә барырга булдык шул э, менә бу елны получается при эльбрусе потом мәскәү мәйтәм мин мәскәүгә вообще барасым килә потому что анда красная дорожка теге үзеңне звезда итеп хис итәсе килә эчендә Обычный теге повар бер кая чыкмаган, акча юк, хаман декретта, чуртта. Менә шунда Мәскәүгә бардык. И на самом деле менә Ройлә белән танышып, рәхәтләнеп, гулять итеп, күңел ачып, менә җанга җылы керде дип әйтим соң. Менә мен әйтәм, с чего-то әкренләп мин э, начала. И аннан соң нәрсә дип әйтим инде, менә шулай Казанда да, менә Татарстан регионда үссен дип тырышам. Потому что Дагестан, Дагестан, но безнең Татарстаннан тоже кешеләр күп. Без Раилә белән шулай сөйләшеп мәйтәм, давай, булмый болай. Мә Татарстанда яшәгән кеше фаберлик турында белми. Хаман НЛ дип кычкыралар, хаман нәрсә дип кычкыралар, сибирский здоровье мы шунда. Ә мәйтәм бында безнең халяльный продукция, ассортимент та күп. Эшлә дә эшлә. Просто система турында аннан соң атып китербез. Менә шулай итеп мин әкренләп кенә эшли башладым дип әйтим. Менә